Te nan konta riba nan. Mi ta un boton titio. Mi ta konta boso un kuenta di un nazi. Awor mi shon nan tur sa ku nazi ta un araya masha wais mi ami. Pero mesun ku nos ta den kuarentena aki, nazi tambe ta ta den kuarentena. Anto nazi no ta sa kiko e hasi. pa tres e sèn kas. Di ripenti así Maria da e porta abri, Mira aki! Nan sa kies bira kara wak. Shi Maria, ke a pasa? Shi Maria di kuné, Tenda aki nan si. Sali no bai buska sèn no pa bo yunan kome aki den no, pasobra no sinti nada di kome. Nan sa keda washi Maria, washi Maria, washi Maria. E hiba kaso, e hilanta, nada, fetera, laga. Che Maria zona drenta kamba dal puerta sera lura pam Nancy a lanta fe delante television el a bay sinta pariba e kas el a coge su tambu e ta toka su de aquí den tocamento pam un luz a pega E di, Ei, ya misa ki mi ta hasi. Dansa e kuminsá ri hehehehehehehehe. El a lanta, el a bai den kas, el a kue un pila karton grandi asin'di, el a skibi, Sapateria di Nanzi. El a pon pida palu, el a claba ne carton, el a pegue pa fui cura. Meinta nan se lanta sinta den balcon. De repente, um, pompa cacalaca. Pompa cacalaca ta canta bien. Nancy, Nancy, no ting pa botrau. Par di sapato pa mi pasobra mi tin ku bai fiesta anto mi tin sapato mi mester sapato nan si di kuné nan si ke ta wak di ariba te abou asin nan si kuné pasabo paden pa mi kue bo mi di nan si a kue mi di nan si di kuné am Pasa otro mañan, bo sapatonan ta kla. Nan si hasi sapatonan nechi, nan si wen si, kòrda te su diesinbo florinan, su diesinbo florinan ta koba bo sapato. E bisa bo, e lo bai. Despues un sinku minui, nan si sinti bochincha, kakakakak, kakakakak, kakakakak, nan si sinti kisa kita, bira kara lugar ta kompa galiña.

Despues di un ratu Nancy ta di hau hau hau hau i e Carlo ta ta kompa kachon. Kompa kachon mi hau hau hau ta na ki Nancy. M'a bin traha un par di sapat aki pasobra mi tin bai un kasamento anto mi mester sapato. Nancy di kune ta bon. Nancy kore su midi. Nancy di kune dje sinku feri pasa otro mañan bo sapato ta na kla.

Nasi di kuné, ok, nasi kue su midí, nasi di kuné, otro mañan boso por ta na klas. Djasimbru flori, binga djasimbru flori. Chatiga ta bai, bande dos or, tres or na i. Nasi mi sa kara topa. son yanchi ta bin yanchi ta yato yanchi a bin ku su pistola asina gran riba su lomba eh eh eh nan si keda waki e kita nan si tene ki mi sapatu nan ta kibrando mi mester sapatu nobo i son yanchi pasabo kita kue bo mi di el a kue son yanchi su mi di son yanchi otro mañan sapatu nan ta kla si singu florin Pasa ku bo sapatunan basa ku Dios a manda riba den e sapatu. Cho yanchi bai. Bo shi Maria ta sintá, shi Maria ta den kama, el a mira kona mi. El a kana bia for di, Nancy, ta kens bo ta? Bon sta ni kushiná te pa bo traha sapatu. Kikon bo ta hasi ke? Kompa kakalaka ku kompa Um galiña no e seden ta menos mal. Pero con bacachó, cha tiger, cu son yanchi, nan ta matabo, pa su bun por trae zapato pa nan. Casi como sale, si Maria no wari boca bes, nan si saquetasi. Otro maña a yega, Nancy a lanta men cu tres pan, cu e pida cuero, cu e un pida chumbo bute. Mira ki Nancy cu Martin, Nancy ta bati riba cuero, bati, bati, bati, bati, bati. Dam shon cacalaca gana yega. Ay, cu chico, chico, chico. Ay, cu chico. Nancy, yu, ma ben busca mi zapato. Ata bo Jacingo Florin. Nancy cu ne, bute Jacingo Florin den e caja riba mesa.

ku bo chinchi tur. Nansi pone bo ta klaba ketu bai. El a yega di Nansi, bai bo buska mi sapatu. Nansi kuné bo desdi e sinku ora duna kai, anto di sumpo chikitu mi ta hasi na bo sapatu, bo sa bata klaba. El a hiba, el a buta e sinku ora kai sinta. Nansi kuminsha, e galiña kuminsha hasi su redenan, miu kiko kiko kiko kiko ta pasa. Nansi ta klaba ketu.

Galiña bula dente boca dje barí. Ora na bula dente boca dje barí, ken el a ta obliga? Kakalaka. Kakalaka. El a ta obliga camina ki en busca de dje si poli con pa kakalaka. Keda kete bos niño. Nan por cacha ta bini hurr, hurr, hurr, hurr, hurr, hurr. Nan sibi ni pakico tanto bochincha asina aki conversa. No, pasobra mi a busca mi sapato. Nan sibi ni bo ta dje cinco ora di nochi cay riba un cochi ki dun fali un sapato, mi ta na otro sapato. Nan asina claba. Nan asina claba, claba, claba. Mira aki, di repiente kachó su langanan lanta para asina ki nos a kiri oye. Aki, nan si kuné, kon bo kachó ke pasa? Mira aki, kon bo kachó su stem ta brabo, no? Kon bo kachó bira pepi pepi. E di, mami, no ta bira, Chateca ta bia, Chateca bin, Chateca ta komé mi. Nan si kuné, drenta bo a dje barí, e ta mira bo.

Krause manera bo harom riki come riki e chupa deri son yancha yega am Nancy konda Nancy bini son yanchi bo sa no e trabaho no ta asina hopi no mi no por a kaba bo sapat pero mi tin un kos pa bo no e kos aki ta mami hopi bo sapat

Cu e esen bo bay con bo cos pa nos come. Em, si Maria di bini, nan sa ki base. E ora e si, em, nan sa conta si Maria. Ki que la hace cuando llega nos esen de cuaresma aquí sin hace nada.